Kae, kae, kae, ndo ya serekari ya teneniri a. Karateneni aye egento kiao. Eh, na ate, embe ya serekari ya toboire. Kae, serekari ya tebire omong'ina. Korigereria bandora ama. Barora ng'a nkoba, nkobarutera ore egento.
Amaete china itendire chimbuche chiane chigotenena muna chierinyamara. Eh, Ah, omoisi buna oyio omosigari. eh,

Igo neng'encho eyio okombori bono kwambori iswari, Noroche riiri narenge duniani? Duniani? Ee, riiri konya Ehe. orateramanya Nyasaye. Eh, Omanyete egento nkere gekorosibu gekorokwa eh, amarwa. ehe, Bono eng'ana eri y'okoboko kw'omogango bw'abakoro kwamboria, eh, mogango bw'abakoro, eh, ori torenge mogango, eh. yaya. Ya-

Enchera nerakorosibwa agora extra curriculum activities nchire chigokorwa. Marwa aria abanto igo bagwesibia chianga omobere. Extra what?
Curriculum activities. Eh. Besibia omobere. Ehe. Besibia korwa omotwe. Obe. Gocha gocha chini chini chini. Obe mpaka.
Ba, basibi baka kere egento paka paka kere egento paka chini. Obe. Amache ari naro bakwengera amaro. Eh. Ebaro. Eme, e- emining yaye ing'ana riki? Amaaningi aye, Eh, egera abanto banche amarua ayio. obe. Noroche amarua aya akorosibwa abanto banywete chimbata chisunaine, Eh, aye echang'a. Nomaete ebinto bikoba ekuume, eh, bakobeka fomarini Ah. na ebitondu. achi. Egere gokonyegeria iga abe amameka. Ah, Aya bamanya koreta, ah, bamanya koreta obwoyo. obwoyo. Okwo oyo oboruuto atebete boirane chibesa ense, Eh, nabwo bako- bakobekera eku erende ba- ba- bako- bako- bakobeka ase ekenoko. bobe. Bono abanto banyure ebinto batagwenerete konywa omochokoro, Eh, eh, Vincent, yes, tiga mbote ng'a abanto banyure ebinto ebibe. bobe gaki. Nomanyete ng'a abasubati bane nkobeka bare empi.
Empingi eki bono obe empingi ento ki ekio? Igo toramanya aye. Tindakoigwa.
Torambwata.
Ee, tindakobwata.
Amarua aria nkorosi bware nkobeka bakaba kare abasubati bakobeka empi. Eh. Tari member of parliament. Eh. Yaya. Eh. Bakobeka egento gekare korokwa ng'a empi. Aha. Eh, mantiri. Eh, achi.
Achi tega tega ba nakoigure. Kwanyigure. Na igo igo bwana. Ekene ngogotebia iga.
Iga ngogochi korora bono ma. Ori ng'aki.
Eh. Ntigekogera. Aba aba aba abasacha bari bakunywa amarua gusiga ari batantai nake iga. Mm. Aba abantu bakunywa amarua ya ye ye ye ye chinyomba echi bagoikaransa ebirogo ebitambe. Eh. Eh.
Aiga no gota kwa raba ngigwete na wasadia bangine aba aba abana ba banywa mirwa zekenyoro.

Esababu y'okogenka abana baria neyemo. Omanyete abana abaiga, omwana gachire achire buna bono omosubati kwaretirwe omosubati o bande, igo bwanchete koreta abasubati gogoseria, kwareta abasubati gogoseria. Naende nchi komanya ng'a nyoko ngosoka are kabere, mosubati oyio nabo nkomogenka mote ng'a oro oro babatemo ase ang'ao.
Inche?
Jehova are omorogi inde? Eh, tindateba nomorogi ore, Eh, nomorogi lakini narenge.
abe gotebekana gose ekenyoro ng'a Tindi morogi. obo- eh, eh, onde bwensi ogo- onyomirwe gocha ekenyoro tabasa kogenda raria. Igo bono orantege amang'ana aye onyabeke isiko bono? Yaya, ase teiyo nkobeka amang'ana, Tontege aye, tata, ochi kobeka chiredio. ntebi aye, ntebi ekero- Inche obogenki borobwo na omogenki inde namba eyemo. Mhm. Abasubati nagentire mpaka rero iga buna tong'ana iga. Eh. Buna toikaransete naye iga. Eh. nabasubati ikomi na nane. Ikomi na nane? Ee.
Abakwo bagengire bachire. Omosacha agochi gocha, Eh. omosubati omotebia ng'a inche nte- ntaete koenda ka. Kai. My mom is sick. Ehe, ogenda ogenda pi.
Ogenda ogenderani.
Abwo mbaria bagosoka botuko.
Ee, yaya. Eh.
Ng'a tibagosoka mogaso. Gose mogaso. Mogaso bagosoka? Eh. Ah.
Omochie oria anywomire bagosoka mogaso? Agosoka ogenda pi ogenderani. Eh eh, bono omineti iga.
Mm. Aba okogenga batama. Eh. Mbari basokire emechie eria. Yaya yaya yaya abasubati aba. geito.
Abageito. Ee, abageito.
Igo otete ekiombe kiao gioka. Ase abamura baria buna bono onyore omomura okonywa amarwa. Ee. Tamanyeti goesibia nonya na ogoesibia. Ee. Omomura okonywa amarwa iga naende richara risiara rete iga ritamanyeti kende. Omosubati oyi nkomoboria buna ki aye gwachete risiara rete okaete mosacha ora. Ee. Risiara rete ndiriri gose gaki. Mura riochi.
Libarachi. Eh, Eh, richori. libarachi bongo batari ng'a yaya. Bono noroche omosubati buna oyio oyio. Oyo, oyo. Oyo ogweta. Eh. Ase inche namogengete. Eh, Eh, ori inche mogengete. ehe, Ngabatebia baba genda onye gokora biasara bike. eh, Karuga iga atu mokonyana na musacha oyo. eh. Eh, arate omotebia rende ng'a numaete amang'ana Eh, aria. nimaete, tiri- Eh. tingokwana- tiankoboria iga. Omomura oria ogo omong'ina o Epata noyo are ense ere nkwama oo. Oyo y'omomura oyono omonene oyo mochumbe. Mochumbe mokaye etaiyo mokaye gose nere nebenki agokora na mochumbe one agokora ebenki. Ebenki. Ng'aki ndaserie omosubati okoreta chibesa. Ete naende omosubati oyo omanyete nkobeka are ebirore. Ete nkobeka are ebirore. Ee. Aye ege- egento kera ki nakaanete, tabeka ronge ngocha mwane, kinde moyo. Yaya igo ngateba ngonturutu mbare. Bono nagakare gobeka akaya ngagete agwete ng'a fio fio fio fio kanya koiruruka. Ee, ere noare. Noare. Oyo nasere timo muna oyo ore koriga ebi na Elia agokwa. Oyo omogantogoro. Mogantogoro. Iga are gwaka obokima tata omwana one. Are gwaka omorima. Omorima. Are goaka omorima, nkamotebia, Aye nkonaria ore omwana one etabia embe.
Bono ntogora ogare kori. Ntogora
ogare are koragera bake etisati yatiachoka gochia aria. Ee, na omosubati oye nkanyora agakori, bono karire rirorio igo, igo akoeyana iga ase ekerogo igoro rikaransete riendechete iga, rikochia kogwa ng'a.

Ekeene, Tata oria inche nanye gochia moria oyio inche tindi gosoka kabere, Eh, tindi gosoka nonye gatato. rimo. Ah, inche rimo rioka. Rimo rioka gosoka.
Onye kinde omorogi, Eh, inche ekasuku egokora nyaro y'egetanda kiane. eka. Ekasuku. Oh. Omopi, omo, eh, eh, container eria ya soti kori.

Ntogarori igaigete ekerasi ikomi, Mm. esukuru ekamo bakabachana na esukuru Mhm. eh.
Okay. Lakini igo nkogotebia iga, Eh. naende omanyete omonto oria obotakaboriete chinda chiriete okweyageria ekemba, Eh. chinsa chinde ndira naki bono rero batanyare kondoka omorogigiko natwarire amaaria. Oo. Eh.